Нең шушындый сүзләрен җиткерә Гыйбад ибне Сәрия, ул әйтә, Бервакыт Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм безгә шундый көчле вәгазь сөйләде, ди. Шундый вәгазь кылды, ди Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм, безнең калебләребез йомшарды, ди. Күзләребез яшьләр белән тулды, ди. Һәм без әйттек, и Расулуллаһ, и Аллаһы Тәгаләнең илчесе, бу саубуллашу вәгазе кебек ди. Бу саубуллашу вәгазе кебек ди. Безгә васыят әйт, безгә нәсихәт кыл ди. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Усикум би тақваллаһ". Мин сезгә васыят итеп әйтәм, тақвалыкны ди. Аллаһы Тәгалә каршында тәкъва булуны ди, Иң беренче васыяте Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Һәм, тыңлау һәм буйсыну, әгәр дә сезнең өстегездән хәтта кол җитәкчелек итсә дә, аңа буйсыну, ди. Һәм, дөреслектә, сездән соң килүчеләр төрле ихтилафлар күрерләр, ди. Бик күп ихтилафлар. бик күп капма-каршылыклар белән очрашырлар ди. Әйе. Сездән соң килүчеләр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Һәм шушындый вакытта нишләргә соң? Төрле каршылыклар, төрле авырлыклар, төрле фитнәләр, төрле ихтилафлар чыкканда нишләргә соң дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аны да аңлатып бирә. Ягъни сездән соң килүчеләр бик күп ихтилафлар күрерләр ди, һәм шул вакытта фаалейкум би суннати

Башка риваяттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, мин сезне ап-ак нәрсәдә калдырдым ди. Аның төне көн кебек ачык ди. Яни Коръән һәм сөннәт ул көн кебек ачык. Һәм кем менә шушы юлдан тайпыла икән, ул һәлак булыр ди. Һәлак булыр ди, яни дөньясы да, ахирәте дә аның хәсрәткә төшер ди. Инде хөрмәтле җәмәгать, менә шу ошбу Олуг хәдис хакында берничә сүз әйтеп үтәсе килә. Беренчедән, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сахабаларына ул вагазлар сөйли торган булган. Аларга динне, Аллаһ Тәгаләне, әйе, җәннәт белән җәһәннәмне, безнең динебезне аңлатып сөйли торган булган. Һәм сахабалар да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмне яхшылап, игътибар белән тыңлый торган булганнар. Хәтта кош аларны агач дип уйлап утырырлык хәлдә булган. Ә инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм шундый көчле һәм яхшы иттереп сөйли торган булган. Һәм хәтта алар әйтәләр, "Вадилат мин хәл кулуб", безнең күңелләребез, калпләребез нечкәрде ди. Күзләребез яшьләр белән тулды ди. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм ниндидер шул вагазны сөйләгәч, әле сахабалар әйтмиләр, җитте инде, тукта дип, ә бәлки и Расулуллах, әйе, без сизәбез бу саубуллашу вагазы дип безгә васыят кыл ди. Тагын өстәмә рәвештә сорыйлар. Ягъни гыйлем аласылары килә сахабаларның Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнән. Һәм дә инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм Иң беренче васыять итеп, усыйкум би тәкъваллаһ дип, мин сезгә васыять итеп әйтәм, тәкъва булыгыз, Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз. Сакланыгыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләдән, гөнаһлар эшләүдән. Тәкъва дигән сүз ул хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең газабында, газабы арасында пәрдә кылу. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып. Аллаһы Тәгаләнең әмерләреннән, әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып, без пәрдә куябыз Аллаһы Субхана вә Тәгаләнең газабыннан, утыннан. Дип, менә бу тәкъвалык була. Шулай ук бер галимнән килеп сорагач, нәрсә ул тәкъвалык дигәч, ул әйтә, күз алдыңа китер чәнечкеле юлны, ди. Ягъни юлда чәнечкеләр бар. Син ул юлны ничек үтәчәксең? Теге кеше әйтә, мин һәр адымны карап үтәчәкмен ди. Яни чәнечкегә басмас өчен яисә аны читләтеп узасың, яисә басмыйча атлап өстеннән атлап китәсең. Чәнечкеле юлдан беркем дә чәнечке өстеннән бармый. Шунда пәйгамбәрбез, шунда теге галим әйтә, менә шушы була ул тәкъва ди. Яни кеше берәр гамәл кылып алдыннан бу эшнең хәләлме, яисә хараммы, яисә сөннәтме, яисә бидгатьме, Аллаһы Тәгалә каршында бу эш разый буламы Аллаһы Тәгалә бу гамәл белән, яисә киресенчә, Аллаһы Субхана вә Тәгаләнең ачуы төшәме шушы гамәлгә, һәрбер гамәлен, һәрбер эшен, хәтта һәрбер сүзен, һәрбер уен уйлап,

Китап әһелләренә, сезгә кадәр килүчеләргә һәм сезгә дә шулай ук, ди, Аллаһы Тәгалә каршында тәкъва булырга. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тәгаләдән сакланырга гөнаһлы гамәл гамәлләр кылудан. Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыюлыда, ди. Аллаһ Субхану ва Тәала Коръәни Кәримнең бик күп урыннарында шушының хакында әйтә: "Я юһәлләзина аману тәкуллаһа ва ла тамутунна илла ва антум муслимун". И иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәаләдән сакланыгыз, куркыгыз! Һәм үлеп киткәндә мусульман хәлендә генә үлеп китегез. Ягъни моның хакында аятьләр бик күп. Һәр җомга сөйләр алдыннан гарәпчә хөтбә әйтелгәндә дә Аллаһ Тәаләдән тәкъва булу хакында аятьләр әйтелә.

Һәм Коръәни Кәримдә аять тә бар, Ва уль атыйгу Аллаһ ва атыйгур расул ва уль әмри минкум, Аллаһы Тәгаләгә һәм Аның илчесенә һәм сезнең өстегездә җитәкчелек кылучы әмирләргә буйсыныгыз, ди. Ә инде әгәр дә әмирләр гөнаһлы гамәлгә чакыра икән, ул вакытта, Андый чакта беркемгә дә буйсыну юк. Ла таата ли махлук фи маасиятил халик. Әй Аллаһ Тәгалә каршында гөнаһлы гамәлләрдә беркемгә дә итагать юк дигән кагыйдә бар. Шуңа күрә инде гөнаһка чакырылган вакытта Аллаһ Субхану ва Тәгаләне генә тыңларга кирәк, чөнки Аллаһ Субхану ва Тәгалә гөнаһка чакырмый, хәерлелеккә чакыра. Инде гөнаһка чакырылган вакытта итагать итагать Юк, моның хакында инде барчабызга да ул мәгълүм. Шулай ук, хөрмәтле җәмәгать, шушы хәдистән без аңлыйбыз, сахабаларыбызның ничек менә шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламнән гыйлем алырга теләгәнлекләрен. Алар үзләре сорыйлар, "И Расулуллах, ягъни калебләре йомшарган, күңелләрендә яшьләр тулган, инде җитте димиләр, и Расулуллах, безгә васыять кыл" дип үзләре сорыйлар шушы васыятьне һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм шулай ук дәвам итеп әйтә, дөслектә сездән соң килүчеләр, әйе, сездән соң яшәүчеләр бик зур ихтилафлар, бик зур фитнәләргә очрарлар ди. Бик зур фитнәләргә очрарлар. Һәм бу чынлап та дөреслеккә ашты. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үлгәч, берникадәр вакыт үткәннән соң Әйе. Килеп чыкты ул шушындый төрле фетнәле ниләр. Әйе. Һәм бүгенге көнгә кадәр ул дәвам итә. Һәм менә шундый фетнәле, әйе, ихтилафлы вакытларда нәрсә эшләргә соң дигәч, дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе бәян кыла. Фа алейкум би суннати ди. Минем сөннәтемә иярегез ди.

Әгәр дә сез берәр нәрсәдә бәхәс чыга икән, әйе, берәр мәсьәләне сез аңламыйсыз икән, бәхәсләшә башладыгыз икән, ихтилаф чыкты икән, нәрсә эшләргә ул вакытта? Аллаһка һәм аның илчесенә кайтарырга. Коръәндә һәм сөннәттә аның җавабын табарга, Гыйлем әһелләреннән сорап, дин әһелләреннән сорап, укыган кешеләрдән сорап, әйе, шул рәвешчә генә без хаклыкны аңлый алабыз, дөреслекнең кайда икәнлеген ачыклый алабыз. Ә инде теләсә кемне тыңлап, мин тегендә шушылай ишеткән идем, шулайдыр ул. Мин бу китапта шушылай дип укыган идем, шулайдыр ул. Тегендә теге кеше шушылай дип әйтте, шулайдыр ул дип, әгәр дә гамәл кылабыз икән, Алла һәм аның илчесенә кайтармыйбыз икән, менә бу бәхәсләрне, төрле ихтилафларны, төрле карашларны ул вакытта һәлак булачакбыз. Котылу булмаячак, әйе, таркалу булачак. Шуңа күрә инде Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлам әйтә, Менә шушы сөннәткә урт тешләрегез белән ябышыгыз, ди. Урт тешләрегез белән. Әйтми, алгы тешләрегез белән, дип. Алгы теше белән әйберне тарта башласаң,

Әгәр дә дингә нинди генә яңалык булмасын, ул начар, дөреслектә һәрбер бидәгать ул адашудыр. Һәм башка риваятьләрдә китерә, һәрбер адашу ул уттадыр, ди. Шуңа күрә инде әгәр дә дингә төрле яңалыклар, бидәгатьләр керә икән, бу адашу була. Һәм моның урыны ул утта була. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, Мән әһдәсә фи әмринә һаза мә ләйсә минһу фәһүә раддун, Кем дә кем безнең динебезгә берәр яңалык кертә икән, әйе, берәр бидгать кертә икән, ул кире кагылыр, ди. Кабул ителмәс шушы бидгать гамәл, ди. Һәм һәрбер бидгать ул билгеле бер сөннәтне үтерә. Шуңа күрә инде мөэмин мөселман һәрбер гыйбадәтне кылган вакытта, уйларга тиеш. Бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәтенә туры киләме? Бу Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаһу анһумның, хәер, сөннәтенә туры киләме? Бу диндә булган берәр нинди яңалык, бидгат гамәл түгелме икәнлеген карарга тиеш. Намаз мәсьәләсе булсынмы? Корбан мәсьәләсе булсынмы? Дога мәсьәләсе булсынмы, дәгъват мәсьәләсе булсынмы, нинди генә мәсьәлә булса да, без моны белергә тиешбез, өйрәнергә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә туры килә микән, яисә сөннәтенә туры килми микән? Чөнки инде әгәр дә кеше бидгат кыла икән, ул Аллаһ субхана ва тәала каршында гөнаһлы була. Ва кулу кули хаза ва астагфируллаһ ли ва лакум.

Бренди бәхәс мәсьәләсе чыга икән, без моны иң элек сорарга тиешбез, Аллаһ Субхана уә Тәгалә һәм Аның Илчесеннән, ягъни Коръәни Кәримнән һәм Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләмнең хәдисләреннән табарга тиешбез. Әлбәттә инде, безнең моңа гыйлемебез аз, шуңа күрә инде без моны сорарга тиешбез гыйлем әһелләреннән. Ничек итеп Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләмнән сахабалар сорый торган булганнар, И Расулллаһ, аусыйнә, безгә васыять әйт, дип. Һәм нинди генә берәр мәсьәлә була икән, гыйлем әһелләреннән сорарга кирәк. Теләсә кемнән түгел, укыган кешедән, гыйлемле булган кешеләрдән моны сорарга кирәк. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, һәрбер бидгат ул адашудыр ди. Димәк, бидгатның яхшысы һәм начары юк. Һәрбер бидгат дингә кертелгән яңалык. Ул начарлык булып тора. Һәм бер вакыт бер кеше Саид ибн Мусаиб рахимуллаһ вакытында иртән аткач намаз укый. Әйдә таң аткач без беләбез, иртәнге намазның мисал өчен ике рикат сөннәтен кыска итеп укырга кирәк. Әй беренче рикатта Кафирун сүрәсе, икенче рикатта Ихлас сүрәсе, Яисә башка сүрәләр дә укырга була, әл-муһим аны кыска итеп укырга кирәк. Ә бу кеше ике рикәгатьтән күбрәк итеп һәм озын итеп рөкүгълар кылган, озын итеп сәҗдәләр кылган. Һәм Сәгыйд ибн Мөсәйиб әйтә, бу кешегә бу Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә туры килми ди. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте буенча кыска итеп укырга кирәк, сөннәт намазы, фарызны озын итеп, Һәм бу кеше әйтә, Син уйлыйсыңмы, Аллаһы Тәгалә мине намаз өчен җәзалар дип? Ягъни мин намаз укыган өчен Аллаһы Тәгалә мине газаплар дип уйлыйсыңмыни дигәч, Сәид ибн Мусәйиб менә шундый алтын сүзләр әйтә. Юк ди. Ул сине намаз укыганың өчен газапламас, җәзаламас ди. Ләкин ул сине Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтеннән тайпылганың өчен җәзалар, ди. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтеннән тайпылган, тайпылган өчен ул сине газаплар, ди. Яни намаз өчен түгел. Шуңа күрә инде хәтта теге кеше намаз укый, яхшылык кыла, ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә каршы килә. Шуңа күрә инде бидгать гамәлнең начары

Тынычлык насыйп итсен. Аллаһ Субхана ва Тәлә төрле фетнәләр, авырлыклар, ихтилафлар килгән вакытта аның китабы Коръәни Кәрим һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәте белән яшәргә насыйп итсен.